Ɔ ɖe fua da ɖe kpɔdo nyuiwo kple teƒewo a tsi me kple teƒewo. Ame yiwo ke ɔ fu ɖe ɖe yi koe nye dɔnɔ. Aha dzrala ɖewo le kpɔdo mía keŋ ewɔ wui hawo kple wo tɔwo edza dzram ne ɖeviwo. Atsike vɔ zazã alo tsike e mazã mazã ɖe ɖoɖo ŋu a yi hã le dzadzɛ nyenye nyawo me. Egbe ŋu ya kea Ɖevi sosososo ɔ woge ɖe ewinunu ewinunu me ewinunya me yike ŋgblem ale gbegbe. Ɖevi aɖe yike egbɔ na nyuie nanu kpɔm be wòetsɔ me nyuie aɖe le ɖevia sia kaka na kaka nakpɔ ko ɖevi ma egblẽ egblẽ to ewinunu me. Enye nu yike tete ɖe mía dugboŋglawo dzi agb ale gbegbe ale be mí gege ɖe nyawo me ŋu keŋka. Aha dzrala aɖewo le kpɔ do mía keŋ ewɔ wi hawo kple wo to edzadzram ne ɖeviwo. Ne viwò ɖe adzre ŋma nɛ be ne xɔ nɔ nɔa Gake kpɔe ame bubuwo vie ta ekɔ ge nɛ, anɔ anɔ dzi dem eƒo nɛ. Eye wotsɔ nɛ gã be, Eya ɖo nyo lo, eya ɖo nyo lo. Eye kple xeyi wokɔ tsaka. Wozẽ wui kple nuwo ekɔ ekɔ ekɔ wɔ ha ma be dzadzra na ɖeviwo. Be gbeƒã ɖe, ɖeviwo ke woawo ŋutɔwo woge ɖe nɔnɔme ma me. Ne nyagbea xo ƒe aɖe yi ke esea na nyagbea wɔ dɔe kpakple wo ekɔ o, míele ge Akɔ de ashi ne setɔwo, woawɔ, woawɔ dɔ, woawɔ dɔ tso ŋutsi o. Amɛwo aha vɔn mɔ woadzra ne ɖeviwo hã. Wo ne kpɔ woɖokui dzi nyuie. Egɔ nyɛ be, ne ashiɛ suɔ, emɔ gbagbã ge ɖe wo dzi. Mele ɖokuinyɛ teƒe kple ŋunyɛ fiawo kata teƒe egbe ƒɛa ɖem ne aŋlɔ Fianyigba vidzidziwo kata aƒe kple gbeshia be nɔnɔmɛ míawo mía du gboŋglawo la, míegbɔ kpɔ ge be míetsi nu, mía viwo gbegblẽ. Egbea ye koe nye mía tɔ. Etsɔ mía viwo toe. Ne mía viwo wogblẽ to egbe vɔ̃ nono kple bubuawo me ɖe, me kee gbɔna va dua kplɔ ge? Eye Mawu egblɔna va asi tɔ ge mo na mí be míawo mewɔ dɔ ɖe ɖoɖo nu o. Míedzi xeme o. Ta, ɖeviwo

ya enya aɖeke mele wo kple Mawu dome o. Edze be ɖevi ma nadzɔ. Nu ye dzi yim le ŋkekeawo me enye be efuɖeɖe alo ɖe fua da ɖe kpɔdomewo kple teƒewo, etsi me kple teƒewo awo. Míegbɔ kpɔ ge be ne asie su ame aɖe be ye wɔ edɔ ma wɔm la, egɔme nye be ema wɔwɔ katã enye gudodoanyigba. Nenye be anyigba exo gudodo la, Nu yi ke wòdze be wòado tso anyigba me hã, ye hã megate ŋu dodo ge ado du ɖe ŋgɔ gbe o. Ta mía Traditional Authorities wo alo du gboŋglawo la, míegbɔ kpɔ ge be nɔnɔme mawo katã eŋu tsi. Ne asie srɔ̃ ame aɖe le fuɖeɖenyawo me, ŋutsu, nyɔnu, mí, míele wo ge ade asi na kpovitɔwo. Ne mekpɔ nyuie hã, emɔ ye ke megagbe ƒea ɖem na nye deviwo katã. Mexɔe se be menye aŋlɔ fianyigba koe nye nya ya ka o, Enya ya eke xexea katã, eke Ghana katã eye edu gboŋgla aɖe le du aɖe me yi ke to ɖom gbedeasia la, ye hã nedɔ lɔ ne wò ɖeka kpakple gbedeasia eye nenye be míedzɔe bɔŋbɔŋ wòkpe kɔ eduɔ, eme nyonyo ge míanɔ. Eye wɔsɔ bleke nye domia mia kata nyi mɔ kpɔ ŋkɔ mie nya you don't know stone boy ever love TV mia le ŋku ɖe ŋu ye alright beep.